Kurut. Kurut. Eh, unyulo. Tinde winga ado mama nade. Wai kanyo bwana. Mago to timbe mage mi donje go bwana. Ano kanyalo we kwa kugini bwana. Apenji donje timbe internet mago kwa ko yien gi.
Joma ni dalagi kurutu kae, nyathi moro dwanyore. Nan kati kuko kutoka we gima timo ni bwana gini atimu gi sababu ana kwako yien ni gi sababu ok akwak rabolo maonge gimomiyo akwako. Okay, sababu imomiyo ikwako yien no en ang'o? Are mana loro ni masi pesa ni masi biro Tuesday kawuono nyaka Thursday osepanga panga kawuono koro masi oloro simo. Ah, mana to med kwako yien mana we ni in gi reason moro marach. Ni masi ochamo fena. Ah, mano to medo kwako yien. Mano kwake nyaka jogini sbiyudwa kaka taka gin mana jotaska. Kata ka gin mana kong'o mane. Dungu nyin kong'o dala waka bwana. Dungu ngeni madhina no seka kwere waite i bwana.
Tei nade to ngana. Iti gana de. Ano ka weni se tei bwana. Ani ngeni wiya ni juu juu kwa juu. Iwe na sema. Kwani dongan bwana ngisi. Kwani wana lial. Bwana.
An akwongo ga liel in the morning. An nawang' mogik December. Iriambo?
Last year.
Nyaka kawuono pok awang'. Oh, nyaka ni yawo ga ohala mar mar mar kudho balloon. Ma nyithindo tamre biro kudho balloon bwana ng'ata to nokiyo ng'ata notiyo gi yath bwana. Jomoko ni ng'ato wuonda niya niya ni gimoro amora itime business. Dong wanyiew nyaka rangi nwadhi buko godo wang' nyithindo. Kare nyithindo tinde orieko re. Nyithindo odhi ong'e mana ni magi to ok jo jo buk wang'. Magi ok gin.
Magi ok gin.
Otherwise eh, Chal nade bwana? I relax Canada break bwana ni record moro. Ah. Adwa break record moro bwana. Ngini yose cham fair chuo chuo to onge onge ngama wuoye. Speaking of fair.
Ana ana rito mondo jo media obi. mondo maka kaka kwako yien mondo gipenja mondo asiem nyiri machamo fe bane chamo fech ng'ato bwana to ng'ato samoro is ready to receive you bwana wapim ni gimoro in we chandori ibiro hero dhako bwana kila ng'ato biro kendo beda beda mos kila mtu na wakati ah, wake kila mtu na wakati wake eh, donge manyisi eh, kwani ana serembo mon marom nade ah to chuo
Matinde. Sani dong' ariembo ane mariembo Bana injini MCA. riembo.
Dong' ane ma sani ariembo MCA ne- eh, nini? Ariembo ariembo wenye puoth MCA. Eh, Bwana tano kaseng'e ni ndere. Chon ne an gadier, sani to koro ariembo mana winy lilo. To apenji to biriembo ni in gi diel. Ok aonge diel, Diel masaniti bwana diel. Aonge diel. Iketo nyaka online. Ukiteketa ID number nini? Eh, to ndenya na ndenya. Magone lugha wandalo mana pod ariembo mana ane ndara yani. Oh. Eh, sani to kora ariembo mana winye puodho. Bana titi kanye. Wewe, wewe ndio huyo. Wewe. Titi kanye bwana, ukija kaloga rute. Okay, gima na kalo ne rute ni bwana. Wadwa ni modanari kodi agoye kodi mbaka chela ria dek moko. Penyi no seduogo. Results. Results noseduogo mag jo form 4. K KCPPP, KCCSC, KJSC, tena kango in full KCSC. Kenya, Kenya, Kenya nyaka bed kanyo. Kenya Kenya penj mar nyithindo mag force form 4. bwana noduogo aeto apenjo nyathi nyathi gine ne nyathi nyathi nyathi nyathi wai wacha bwana apenje ni bwana to en nawa boy boy boyeta ah boy no sit tangi dong no sit bwana ah. in iwe ni kare no ang'o momiyo ang'o momiyo ne wayie ne gane mondo donje base dong no nego bed ni koro pass okay bang' mano to koro eno sitiga tiga kamano to yuda ang'o oya oya
Bwana Toyota pesa di bwana. Ah, eh, ni pesa kwa Oh, mas.
Eh. Oh, mas. Eh, mas. Mas kwa yodo nini?
One to one one one. Oh, bwana nyango rege jogo. Mm. Abinyo no eno miedi.
Umiedi. Jokane dwa mi mana e. Ah, Togo ni e. Imi e na de bwana. E moro e moro ma e.
Oh. E mane dwa mi e. e gima nyithinde masomo ni e for apple weri gi mano ng'ama duong' mano ng'ama nyalo miyo ng'ama duong' bwana yeah. dong mano kano ne ne wande wajame base kama mano to kata mana ne wang'anyo mano to kwang'anyo kodgi bwana wajoma ji iwinjo in fact be leta mano onego bed ni miye onego miye ji eh, bana ing'eni kendo e, e, e, e wach ni nino bwana nitie wapingre gi boy na moro mm. ni boy na moro nyisa ni, ni penji setoga Penjo ok set nyithinde miseto. Yawa.
Koseset nyithindo mano koro romo. Eh, Dong iseto gi ka gidonjo timo penj. Ka gidonjo timo penj, penj to koro iseto. Sama dwa seto penj ni Bwana, koro bufuku iseto mokwongo.
penj.
Ang'o ma penjo pando?
Ang'o ma penj dipande? Penj de kwale. Bwana, an ang'a mariek bwana. An asomo nyaka Kenyatta University ndalowa mane wasomo. En en bwana. Ching'no nwa Rombe, magi rombe huko si rombe wa?
Adwa koso wane rombe.
Karibu.